Tal-lum bil-mistieden, infakarkom illi wara l-mistieden imbagħad niftħu l-linji tat-telefon imma għalissa ħa nitkellem ftit ma' dan iż-żagħżugħ illi ġie onorat bħala wkoll il bħala tal-volontarjat rebaħ l-unur tal-volontarjat issa ħa nitkellmu miegħu ħa naraw x'ħajru fil-fatt ħa nintroduċih mill-ewwel dan huwa Dylan Farrugia nsellimlek Dylan. Tislijiet lilek Veronika u l-semmija kollha li qed jismgħuna bħalissa. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjak minn qalbi li aċċettajt li tiġi waqt il-programm tagħna ħalli n-nies hemm barra nurruhom kemm hemm żgħażagħ illi jaħdmu fil-volontarjat u kemm huwa sabiħ illi tagħmel dan il-xogħol ta' volontarjat. L-ewwel nett inti bħala student għax għadek student ukoll hux vera. Qed tistudja? Il-mediċina, bħalissa qiegħed fit-tielet sena tal-mediċina, nippruvaw nlaħħqu daqsxejn ma' kollox ukoll u nagħtu l-kontribut tagħna fil-volontarjat ukoll. Jiena nagħmel parti mill-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija. Tan-Naħla? Tan-Naħla Maltija. F'Malta għandna il-relazzjoni bejn Malta u n-Naħla Maltija kbira ħafna. Kważi kważi anka l-isem Malta ġej mill-kelma Griega li tfisser għasel ħelu. u l-għasel minn jagħmlu n-naħla. Eżatt. F'Malta nafu li għandna din naħla ehm, unika li nsibu biss fil-gżejjer Maltin. Ehm, u li tamar daw il-gżejjer ovvjament u ħana ta' Maltin u għafid mirtana li niproteġuha, nikkonservawa għax dan huwa wirt naturali globali li jinsab biss f'Malta u d-dmir tagħna li nipproteġu. Miskina n-naħla dan l-aħħar ħadet daqqa ta' ħarta kbira. Diversi affarijiet eh, sfortunatament. Ħanina miskina kemm kemm kemm dak il-xejdu dak il-bal ta' zunzan. U kemm hekk għandu forma twila rqija. Diversi fatturi għalfejn il-popolazzjoni tal-bal ta' zunzan qed tiżdied fosthom it-tibdil fil-klima, mhm, fosthom mhm. l-ambjent eh, madwarna, qed jittikel ħafna mill-ambjent ukoll. Ekku, ekku. Fatturi li jaffetwaw l-naħla Maltija wkoll u ehm, bħala fondazzjoni aħna ħdimna wkoll da riċentament biex ehm, din naħla Maltija li tanti importanti għak Maltin Staqsejna lill-awtoritajiet ikkonċernati biex tiġi l-insett nazzjonali, bħalma għandna l-għasfur nazzjonali, il-meril, il-widnet il-baħar, hekk hu, u għandna krustaċi nazzjonali, il-qabru, li nsibuh biss ukoll fil-gżejjer Maltin. Biss, għandna wkoll din il-kreatura, insett żgħir żgħir żgħir, li jagħmel ħafna kontribut lill-ekoloġija u aħna ta' bnedmin li aħna, dal-prodott, dal-frott li jtina l-għasel u Malta hija sinonima mal-għasel. Kif qed ngħidu, hemm it-tradizzjoni tal-għasel li hija marbuta mal-gżejjer Maltin u tat l-isem lill-gżejjer Maltin, tajjeb. Imma anke wkoll tmur tmur oltre minn hekk, anke fil-vokabolarju Malti nsibu ħafna kliem, Illi jintużaw fl-apikultura, fl-apikultura tfisser it-trobbija tan-naħal. Iva. Illi għandhom għeruq Malti. Jiġifieri dik turik illi s-sena tal-apikultura f'Malta mhijiex, ma twilditx ilbieraħ, imma hija dawn is-snin kollha ġejja, saħansitra anke l-vokabolarju tagħha għandna l-lugħa Malti. Bħalma huma s-sajd, l-agrikoltura, dawk kollha huma senat. illi huma parti speċi mill-kultura Maltija. Ara kemm għandna allura verament u kemm għandna verament għal xiex nożżu din in-naħla u nibżgħu għaliha u nippreservaw kemm mill-ajja li nistgħu. Kemm hawn kemm jindukrawhom in-naħal għaqdiet jew inkella individwi personali. Ara, l-aħħar l-aħħar rajt bħala statistika jidhirli li f'Malta xi sa sentejn ilu kien hemm xi madwar 250 Naħala, illi ovvjament jippartjenu wkoll ma' assoċjazzjonijiet differenti tan-naħala, ġifieri. Meta qed tgħid dan numru qed tinkludi lil Għawdex? Iwa mela mela, mela lil Għawdex ukoll, Malta u Għawdex, Malta u Għawdex. Hawn madwar Mit madwar kolonja ta' naħal, kolonja ġifieri ngħidu kaxxa ta' naħal, beehive. Il-beehive, iva, iva. Ħalli niftehmu. X'meravilja hu. Ejwa, ejwa. Jien dik il-ħaġa ta' ta' mela llum kombinazzjoni qed ngħid iż-żagħżugħ li ġie premjat dan l-unur verament sabiħ li ppremjawk. U kelli f'moħħi li nġib wieħed li jieħu ħsieb u jikkultiva. in-naħal ukoll biex nagħmel programm u qisni il-qatt il-qatt jekk fil-każ nerġgħu niġu anke mela nidħlu vera fil-istorja li jkun hawn ħafna nies li jieħdu gost. Ħafna, ħafna, ħafna. Għax interessanti ħafna di. Hemm diversi affarijiet li tista' tgħid u anke forsi jekk xi darba jkollkom l-opportunità li forsi tiltaqgħu ma' xi naħħal, taraw u meta jkun qed jaħdem man-naħħal hija vera esperjenza illi kważi kważi tintossikak illi tħoss iż-żarżir tan-naħal Tħoss il tara t-tilari tilgħin bla għasel tgħid dan huwa prodott li dawn in-naħal għamluh, kważi kważi bda jħossok ħażin illi aħna qed nisirqu dan l-għasel. Mela x'inhu, mela x'inhu vera?
Dik l-għar qalli kien hemm wieħed qalli jekk tieħu kuċċarina għasel tkun ħadt ħajja ta' ta' naħla. Ejwa għax jieħdu. Għax f'ħajjitha tagħmel kuċċarina għasel. Jieħdu ħaf iridu jduru ħafna u ħafna fjuri. biex jieħdu n-nektar tagħhom di il-sustanza ta' zokkor li tagħmel il-fjura biex tħajjar lil dakkara fosthom in-naħal biex jiġu fuqha biex ovvjament il-fjuri jiddakkar. Ovvjament din in-naħla tuża biex imbagħad tagħmel l-istors biex tgħidu tagħha. Issa, inti bħala żagħżugħ allura, kif kif ġitek din il-ħajra li tidħol f'dan il-qasam tal-volontarjat? U x'tagħmel bħala mela. fix-xogħol tiegħek, x'tagħmel biex tikkontribwixxi? Ara, il-ħajra tiegħi bdiet mill parti li bħalissa student tal-mediċina, studjajt ukoll baċċellart fil-bioloġija u masters ukoll fir-riċerka. U l-masters fil-riċerka kien sewa sewa sew fuq il-ġenetika tan-naħla Maltija. Il-ġenetika biex niftehmu hija dawk il-blokks illi jsawru organiżmu x'inhu tajjeb. U rajna li sfortunatament din naħla Maltija mhux qed nieħdu tajjeb ħsiebha biżżejjed għax jiġri illi nimpurtaw naħal tal-għasel minn barra meta jkunu mbagħad fil-gżejjer Maltin da jitħallat u nibdew nitilfu dak li tagħmel in-naħla Maltija naħla Maltija. Għax irridu niftakru li n-naħla Maltija. Għażi evolviet dawn l-eluf kollha ta' snin għall-kundizzjonijiet Maltin, għall-flora Maltin, jiġifieri dawn litteralment b'mod awtomatiku, jiġifieri fis-sistema tagħhom, fil-moħħ tagħhom, awtomatiku jirrealizzaw li ġejja r-rebbiegħa u, pereżempju, fis-sistema tagħhom għandhom illi isma' ġejja r-rebbiegħa, mela jiena rrid inkabbar il-popolazzjoni tan-naħal tiegħi biex indaħħal iktar prodott, biex indaħħal iktar, ħalli l-għasel li jkolli fil-kaxxa tiegħi, inkabbar l-istorage. Tajjeb. Jiġi s-sajf u għax evolviet, il-kelma hija evolvi, proċess evoluzzjonarju illi peress li evolviet għal dawk kundizzjonijiet kollha, tirrealizza li ġej is-sajf, ġej in-nixfa, nafu aħna x'sajf ikollna, ma jkollniex. Nafu li s-sħana kbira li jkollna. U dawn jaffettwaw ukoll il-flora u l-fawna li hemm madwarna, ma jaffettawx lilna wkoll, lilna biss jiġifieri. U din għax hija adattata għall-gżejjer Maltin b'mod awtomatiku, tirrealizza din il-bidliet li jkunu qed isiru u tnaqqas pereżempju n-numru tagħha tal-kolonja għax tirrealizza r-reġina dik ir-reġina hija dik li fil-kolonja tan-naħal tbid il-bajd. Mhm. Sewwa tirrealizza li ġej żmien ta' għaks, allura aħjar il-popolazzjoni tkun żgħira għax biex tlaħħaq ma' dawk li għandha. Inkun nista' nsostni iktar il-popolazzjoni tal-kaxxa. Jiġifieri dawk huma kollha proċessi awtomatiċi illi qegħdin fin-naħla Maltija għax minħabba l-evoluzzjoni nagħrfu din il-link, din il-rabta intima li hemm bejn il-gżejjer Maltin u n-naħla Maltija. Imma sfortunatament naraw illi meta jkun hemm eh, nintroduċu naħal tal-għasel li jkun adattat għal barra minn Malta u nġibuh f'Malta, eh, jibda jitħallat u dan l-adattament illi jkollna jibda jintilef sfortunatament. Apparti wkoll ir-riskju illi meta ndaħlu affarijiet. Jiġifieri allura hemm il-liġi li jistgħu jdaħlu. Sfortunatament.
Minn barra biex jiġu. Iva, sfortunatament għalkemm issa wkoll ġifieri hija l-insat nazzjonali issa tajjeb. Hmm. Ġifieri issa għandna d-dover li nipproteġuha issa. Għax huwa l-insat nazzjonali tajnija status mhux għax il-flora u fauna l-oħrajn inqas importanti ta' ġifieri mhux ma' nafti hemm. Kull insett huwa importanti. U kull kull insett u. U kull ħlejqa.
Ekku, kull ħlejqa għandha l-irwol tagħha f'din l-ekosistema fil-katina ta' ekosistema. Ħadd ma ġie għal hawnhekk b'kumbinazzjoni. Ekku. Jien hekk ngħid. U importanti kif qegħdin insemmu n-naħa, l-importanti wkoll anke min-naħa tal-kunsilli biex kemm jista' jkun ma jnaddfux dawk is-sqaqien mis-siġar u mill-fjuri speċjalment u meta qabel qabel ma jkun il-waqt illi vera jiena lanqas kważi kważi dawk il-passaġġi tal-għeliq li saru bit-tarmak ma naqbel magħhom. Li li xafra taqtam xafra taqtam iż-żewġ naħat imma qed inħallu illi għax jekk għandek inti ħatamel l-asfalt ovvjament l-ilma ħa jibqa' nieżel. Mhux hekk. Ġifieri qed nitilfu opportunità biex dak l-ilma jidħol fil-bed, jibqa' jibqa' nieżel fil-qiegħ tal-blat. Kif qed tgħid inti? Aj, ma jħassab fuq dan is-suġġett nibda nieħu gost nisma' lilkom żgħażagħ titkellmu u tkunu konxji ta' verament x'qed jiġri. Min-naħa l-oħra tara li ma tistax tagħmel mod ieħor ħabba l-mod ta' karozzi li qegħdin jiżdiedu u isek ir-ritmu tal-ħajja ma tistax twaqqfu. Għaliex din hija verament xafra taqta' minn żewġ naħat. Imma importanti li nissiggrifikaw xi ħaġa għan-natura li xinkella aħna ħambatu. Jiena ngħid, meta tilab man-natura, tkun qed tilab miegħek innifsek, ġifieri ejja noqogħdu attenti, jiena jien ma studjajtx, jiena ma għamilt xejn, però jiena missieri kien sajjid kbir għalkemm ma kellux dajes kbar u ma kellniex laneċ, però kienu jirrispettaw ħafna anke kif jistadu, dari, kienu jistadu skond l-istaġun, skond l-istaġun, mhux kuljum bi tkarkir qiegħ. Ħa tnaddaf iġġibu r-rħa mill-qiegħ u ejja. Jiġifieri min min se jbati, mhux aħna. Irridu nżidu l-għarfien u ma mmorrux ejja ma mmorrux il-bogħod ħafna, l-Covid kien niftakruh riċentament, jiġifieri sfortunatament kellna perjodi fejn irridu noqogħdu d-dar u, Napprezzaw kemm in-natura hija importanti, li noħorġu mixja, li napprezzaw, naraw il-ħdura, kemm anke mentalment tgħinna lilna wkoll. Fil-volontarjat inti x'tagħmel eżatt allura mbagħad? Issa, jien għandi l-irwol ta' President fil-Fondazzjoni, tajjeb, jiġifieri anke pereżempju li semmejt inti li nżommu anke di li ħaxix ħażin, huwa ħaxix selvaġġ, mhu eżatt. Mhux ħażin.
Ekku, jiġifieri anke.
xi drabi wkoll nużaw.
Issa l-fid loqqom ħa tgħidlu ħaxix ħażin. Dak kien Dak nikluh aħna. Ekku, kien jintuża wkoll.
Dak għas-sola tajt mela, kellu mela, tajjeb mela, aħna konna mmorru fil-laqliqi u l noħslu xejn ta' naqbdu tal-fjuri vjola, inneħulhom dik in-naqas wet tan-nofs, niġbduhom il fuq O l-fjura dik iż-żgħir ħelwa Tittiekle. mmens ħelwa. L-ewwel nett vera ħelwa tajba. Ekku. U qrempuċ kemm konna nieklu qrempuċ Ekku. mill-ar minn ġol Dawn affarijiet li xejn ma niftakar minnhom jiena veru. anke se- Il-qrempuċ ma tiftakrux u fjura Li- li- safra. li- li- li- li- Ġo xagħri kienet Naf li rempu imma li noqogħdu niklu dawn l-affarijiet u hekk ftit li xi xi naqa' qarsu forsi, xi naqa' qarsu. Naqa' tint- qarsu. Dik konna ngħidula l-Ingliża. Ejwa, l-Ingliża, l-Ingliża, sad. Imma l-qrempux, tax kemm kien jitla l-qrempux fix-xari, kienet tkun jisa warda safra, mhm, mhm. jisa pappoċċa ngħidilha jien iktar. Tkun żgħira żgħira. Oh. Intella u mbagħad taqbad il-fjura, tolli għal fuq u kif tolli għal fuq jibda joħroġ il- eh, għax jkun moħbi fl-art imma kif issib il-fjura tollija mhm, u tara mbagħad il-qrempux Qisu fulu żgħir u dgħajru imma kien ikun ħelu tajjeb. U le aħna kellna trobbija ġifieri fil-għelieqi hekk konna nieħdu bċir nilagħbu taħt il-ħarrub u da parsi d-djar tagħna u kemm konna il-ħajja nbidlet imma xi rrid ngħidlek jien, jien mhux qed nippretendi illi l-ħajja ħa tibqa' l-istess ta' 50 sena ilu, meta kelli 10 snin jien. Ġifieri il-ħajja tinbidel, imma hemm bżonn li eh, kif qed tgħid inti din nieħdu ħsieb mhux vera aktar aktar il-madwar tagħna, n-natura speċjalment għaliex aħna rridu ngħixu magħha, aħna parti min-natura u kull insett u kull ħlejqa u kull ħaxixa hija parti minna u jekk innaqsu lilna nkunu qegħdin innaqsu minnha stess. Mela, tnejn tnejn disa' wieħed tlieta tlieta disa' ħamsa, two two nine one three three nine five. Dawk huma l-linji tas-soltu li intom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna. Għandna lil din in għandna lil dan iż-żagħżugħ magħna fl-istudios. Min irid jistaqsih xi ħaġa jista' faċilment jagħmel dan, naturalment permezz tan-numri. Ħa nerġa' nirrepetihom bil-mod għall-benefiċċji ta' ħafna u ħafna mis-semiegħa li qegħdin jaqbdu miegħi għall-ewwel darba. Tnejn tnejn disa' wieħed, tlieta tlieta disa' ħamsa tistgħu tibdew iċċemplu. Mela din li int wasalt ukoll qed tgħidli u kemm qegħdin fl-għaqda tal ta' dan il-tip ta' volontarjat. Fil-fondazzjoni qegħdin tliet persuni li jiffurmaw il-kumitat U mbagħad dejjem ikun hemm xi nies li jissaportjawna fil-ħidma tagħna meta pereżempju nkunu qed nagħmlu xi affarijiet. Biex nerġa' semmejt pereżempju di tal-ħaxix selvaġġ li qed ngħidu. Bħalissa għandna inizjattiva biex, anke forsi semmiha, biex anke ndaħħluha fil-liġijiet tal-kunsilli biex ma jaqtgħux il-ħaxix selvaġġ Perjodu partikolari fejn dak ħaxix selvaġġ huwa verament importanti għad-dakkara, jiġifieri anke dawk is-semmiegħa li forsi jaraw li l-ħaxix selvaġġ qed jintaqa' u vera jridu jieħdu azzjoni prattika u jaraw id-differenza mil-lum għal żmien li ġej, jiġifieri jħallu d-differenza tagħhom jagħmlu differenza u jħallu differenza fil-lokalità tagħhom, japproċċaw il-kunsilliera, s-sindki jgħidulhom isma' aħna smajna b'din l-inizjattiva, Mhu problema xejn li jgħidu lill-kunsilliera biex jikkomunikaw magħna wkoll u ntuhom l-informazzjoni kollha neċessarja biex, anke fil-lokalitajiet u ċ-ċittadini kkonċernati, jieħdu azzjoni biex din il. Xi ħaġa nistgħu nagħmlu biex inkomplu. Ngħinu aħna, xi ħaġa li nistgħu ngħinu aħna. Xi ħaġa prattika wkoll.
Ekku. Mela issa lest Bajra u Karta ħalli fl-aħħar tal-programm jagħti anke n-numru forsi fejn jistgħu jikkuntattjawkom u tkunu tistgħu tkunu wkoll ta' għajnuna Għax anka rrid insaqsik xi ħaġa fuq in-naħal. Ħa naraw ma' min għandna fuq il-linja. Hello! Hello!
Insellimlek.
Hello Veronika, proset, hi. Grazzi. Proset tal-programm u proset lil daż-żagħżugħ. Eh, għax jgħidu li żgħażagħ tal-lum. Għalhekk eh, ġibtilkom il-dajjin. Imma
għaw żgħażagħ tajbin ukoll. U żgulli għaw. Bħal ħżiena u bħal mal-kbar ħżiena u bħal kbar tajbin. M'hawnx għalik. Mela, ehm, number one li xtaqt ngħidlek, tista' tgħidli kif Joe irnexxielu jaqbdek? Lili?
Ir-raġel, għax ili biex nipprova naqbdek u kulħadd jgħid qed jipprova jaqbdek u ma jirnexxilux.
Bħan-naħla qabadni. Bħan-naħla?
Mela.
Mela, ehm, jiena l-ewwel darba, insomma, li qed inċempillek. Insellimlek, insellimlek, grazzi ħafna. Mela, eh, kif qiegħed fuq il-linja ħa ngħidlek ċajta. Bil-qalb kollha. Mela, darba kien hemm mara sabiħa blondija, insomma, u riedet tmur New York. U telgħet fuq l-ajruplan di, insomma, u l-ajruplan kien minn daw il-kbar li kien li jkollu quddiem first class u wara second class. Sewwa. U di qatgħet il-biljett second class u marret fil-first class u, Mar wieħed fuqha qal, Isma', qal, isma', hawn mhux postok inti, ta' ma tistax toqgħod hawnhekk. Qalla, Inti ħallast għal second class. Qaltlu, Jiena blondija, sabiħa u sejra New York fuq fil-first class. Insomma, u pruvaw jikkonvinċuha, kulħadd jiġi, insomma, l-purser u dawk kulħadd. U kellhom imorru jgħidu lill-pilot. U dal-pilot insomma, Alla ħallihom f'idejja. Ħallihom, ħalluha f'idejja, qallu, għax jien għandi l-mara blondija, naf x'għandi ngħidilha. U insomma, hu mar fuqha, seftfilha f'widnejha, u di qabdet l-affarijiet li kellha, qaltlu grazzi, u marret fuq is-second class. U daw kulħadd baqa' ċċassat. U l-da, milli mar fuqha l-ewwel darba, mar fuq il-kap ta', fuq il-pilot, Qallu jimporta nsaqsik tgħidli x'għedtilha? Insomma, qallu hi ħaġa żgħira hi, qallu mort sefsiftilha f'widnejha. Għedtilha tal-first class Pariġi sejrin, tas-second class sejrin New York. Qabdet kollox.
U bela ta' u bela ta' ta' blondija. Għax il-blondin taf li xiejdulhom il-lina. Iva, iva, iva, iva.
Grazzi, grazzi ħafna. Jiena nirringrazzjak ukoll illi ċempiltilna għall-ewwel darba. Grazzi ħafna għaliex il-familja tal-programm Ngħidu Kelma qiegħda tikber mhux ħażin u anke forsi dawk li forsi qatt ma ċemplu qegħdin jagħmlu l-kuraġġ iċemplulna u anke jgħidulna xi ċajt għaliex hija xi ħaġa sabiħa.

fil-ġonna pubbliċi u fir-roundabouts, insomma, jagħmlu l-fjuri mal-ewwel, u arbuxelli. Dawk vera, in-naħal ma joqogħdux fuqhom, waħda. It-tieni, hawn xi daqqiet fl-aħbarijiet li jgħidu post dingat jew inkella dehla minn teletax, ir-raba' ma jinħadimx, jiġifieri jkun jgħidulu żingat, mhux żingat xejn, fejn taħdem in-natura jkun hemm ħafna ħaxix, sewwa? Dak hemm bżonn infehmuhom in-nies min ma jagħtix kas, dak hemmhekk. L-ewwel nett jista' jkun jiġi nies ta' warajna jkollhom bżonn jaħdmuh bilfors, mhux jibnuh. U t-tieni, la jkun hemm il-fjuwil u l-ħaxix. In-naħar u n-natura taħdem. Ma jistax ikun bil-flus biss tgħix. Tifhem xi u nirringrazzja għal da li għandek hawn x'ismu bħalissa. Dylan, Dylan.
Għandi pjaċir. Dylan, biex ixerred dil-kultura. Eħ, li menu la jispiċċa n-nisel Malti, dal-barranin li jew jieħdu l-pajjiż ikunu jafu jaħdmu l-art, hux? Ħalli tibqa' għaddejja t-tradizzjoni tal-biedja f'dil-biċċa blata. Ekku. Nsellimlek u prosit tal-programm, eh?
Tislijiet. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Jiena naħseb anke ħafna mill-barranin diġà qegħdin jaħdmu huma l-art għaliex ma tantx għandna żgħażagħ huma mħajrin jibqgħu għaddejjin fuq il-passi ta' bdiewa Maltin. Sfortunatament ix-xogħol tal-bdiewa huwa xogħol iebes ħafna u huwa xogħol sabiħ ħafna mmens imma ż-żgħażagħ tal-lum ftit ftit huma r-raħħala u l-bdiewa li jixtiequ jkomplu f'dan il-qasam. Jiġifieri jiena ngħidlek li diġà bdew anke. jidħlu fis-settur tal-biedja Maltija. Mela, ħalli nieħdu telefonata oħra, imma mela, qabel mela. titwieġeb il dan is-sinjur wara din mela, it-telefonata. Hello. Hello. Nsellimlek. Eh, għala ir-radju, ta' għala ir-radju jekk inti forsi qed iċċempel għall-ewwel darba, ħalli ma titfixkilx, sewwa? All right, mela, ħalla l-għajdi ċajt veron. Oh, mela għajdinna ċajt, għajdinna. Mela,
Mela wieħed kellu ħafna flus. Sewwa.
U lill-mara qal, La, l-ammut agħmilhomli fit-tabut, ħa noħodhom miegħi. U wasal biex imut u biex ma nsawwarx miet, u għamlulu l-funeral. U kif ir-reffiegħa daru mat-tabut biex joħorġuh mill-knisja, resqet il-mara qaltilhom, Iftuh, iftuh, iftuh. U kif fetħuh, tefgħatlu envelop żgħir wara rasu. Għalquh u ħarġu 'l barra.

Inselli għalik u nselli li għal ġewwi wkoll. Inservik u nsellilek bil-qalb kollha u nirringrazzjak ukoll ta' dawn iż-żewġ għajtiet li għadek kemm għedtilna, ħelwin immens. Dili ngħiha ħalli nirrispondu ta' għax inkun insejt inkella x'qalilna. Ara, xi drabi naraw illi anke forsi bil-mod anke kif semma dak is-sinjur iktar kmieni, Kif inżejnu l-ġonna tagħna, forsi dal-aħħar il-ġonna le, imma anke r-roundabouts. Xi drabi naraw li jintużaw pjanti li anke rigward maintenance, pereżempju, u użu tal-ilma, ikollhom bżonn ħafna iktar ilma milli, pereżempju, ngħidu, fjuwil. Jekk jagħmlu cactus jew hekk. Mhux neċessarjament cactus, għax as cactus mhija indiġena għall-gżejjer Maltin. Imma pjanti oħrajn. illi nistgħu nużaw bħal, jien naf, Imqar Widnet il-Baħar li nafu illi hija adattata għall-gżejjer Maltin u tagħti fjuri sbieħ, illi dawn huma kollha pjanti illi nsibu f'Malta b'mod naturali, illi huma adattati għall-klima Maltija, allura m'hemmx għalfejn issaqjhom ħafna jew inkella ta' spiss għax bix-xita huwa biżżejjed. U anke jiddakkru jiġifieri mill-, minn daw id-dakkar differenti fosta minn in-naħla Maltija, ġviri anka xi drabi bil-mod kif inżejnu u sfortunatament ukoll anka fil-passat ukoll ma nafx ġiel xrajtu dik il-pjuma li naraw bħala tiżjin isa isa iktar nativi bħal erika, bħal satar, ovvjament is-satar mhux jiġifieri mmorru fil-filda u naqbdu nieħdu ta' ġifieri jkunu minn sorsi għax imbagħad inkunu qed nagħmlu ħsara lill-ambjent b'mod ieħor jiġifieri. Imma hu importanti. Rigward Rabas Dingat u dal-affarijiet kollha, naraw ukoll illi f'Malta l-agrikoltura xi drabi marret one, naqsu, naqset ir-raba' fiha nnifisha, ġifieri anke l-art rurali naqset. Jiġifieri hemmhekk nibdew naraw frammentazzjoni tal-art rurali, ġifieri fejn għandna medda sħiħa ta' art f'daqqa waħda qed nieħdu dik l-art hemm, qed nieħdu dak l-art, jiġifieri kollox għal impatt. Ekku, ħalli nieħdu din it-telefonata u nkomplu. Mela le, mela le, iwa.
Hello.
Hello. Insellimlek.

differenti.
Le, mhux il-qrempuċ differenti mill-Ingliża. Il-qrempuċ, il-qrempuċ mal-blat, mal-art jikber ma jitlax il-fuq bħall-Ingliża twila u rqiqa. Il-qrempuċa kienet tkun mal-blat fix-xari u tibqa' ċatta mal-art ma titlax il-fuq il-qrempuċa. Mhux kulur jimela l-qrempuċa. Il-fjura, il-fjura safra le, il-fjura safra. Eh, safra wkoll.
Iva, l-fjura safra. Imma rqiqa ħafna ta' rqiqa ħafna żgħira daqs isu Id-difrek iż-żgħir. Żgħira, żgħira. Żgħira, delikata ħafna, delikata, delikata ħafna. Qed iġibni fija li mija ħin. Le jiena qed ngħid hawn, rrid naqsam magħkom jien m'għandix ċajt. Imma nieħu pjaċir nisma' ċajt tiegħek u ġieli niktibhom. Sewwa. Noqgħod ngħidhom it-tfal.
U jgħidu li dan mifed tifhimthom ngħidilhom dit programm Veronika u vera

Qishom huma jibdew jitkellmu bil-pulit. Li hu għalina mhux bil-pulit, id-djalett tagħna. Eżatt, eżatt. Id-djalett tagħna, x'inha Żebbuġija, tifhem? Ekku. U rrid naqsam magħkom biss li jiena meta kelli tnax-il sena, jiena u ħija Filip, konna mmorru minn Ħaż-Żebbuġ sa sa r-Rabat. Kellna għar bil-majjali. Bil-mixi. U konna nieħdu pjaċir nimxu. jiġifieri kien hawn mixja sew. Eħ, sar-Rabat minn Nies u mbagħad Ħaż-Żebbuġ. nilħqu f', minn Ħaż-Żebbuġ għar-Rabat konna ngħaddu mit-triq l-antika mhux bħal lum, it-triq il-prinċipal, qed tifhem konna ngħaddu Mhux mit-triq hekk li tagħti dejqa għalem? dejqa, iva, iva, u mbagħad konna nilħqu f'ħanut dej żgħir, Sitti, u nerġgħu nimxu mixja oħra. Imma t-tfulija, it-tfulija, xi nibda ngħid, it-tfal tat-tfal, jgħiduli, Nanna, kif kont timxi daqshekk? Ekku.
Konna nieħdu pjaċir, għax illum jiġu wara l-iskola, jagħmlu l-homework fl-iPad. Illum anqas mill-istess raħal ma jimxu sal-iskola. Miżżurri Ażżurri Miżżurri Ażżurri Ohh tu wisq. Nanna jiena ma nsuqx jiena ma nsuqx jiġifieri inti ħa twassalni jew in-nannu għax jekk iwassalhom jien bil-mixi jekk iwassalhom in-nannu ħa jwassalhom bil-karozza qed tifhem imma qabel tant Mxulu naqerdu la ngħajjew nitkellmu u t-tfulija ta' qabel vera kienet isbaħ ħafna minn tal-lum u imma. Iż-żmien jinbidel imma ma tistax tistaġna lanqas mal-passat għax inkella tista' nistaġnaw ukoll jiġifieri imma m'hemmx U li jtu tajjar għal isbaħ.
Iva, imma meta tibda tgħidilhom jieħdu pjaċir tajjeb. Le, mela, mela. Dak iż-żmien hu. Aħna issa dak ix-xogħol tagħna n-nanniet noqogħdu niftakru x'konna nagħmlu meta konna żgħar, ngħadduh liż-żgħar tagħna issa mbagħad meta jikbru daw ix-xiħu forsi min jaf id-dinja kemm tilħaq tagħmel progress u t-tfal jerġgħu jirrakkontaw lit-tfal tagħhom aħna ma kenniex hekk, ma kenniex dawn ir-robots għax issa meta jikbru t-tfal tagħna fil-kċina flok kien hemm il-mummy issa jrid ikun hemm robot. Issajjar, jiġifieri hekk se tkun id-dinja. Grazzi, ninsellimlek, grazzi ħafna. Ħafna, u proset inti u proset is-semmiegħa li ġġibilna. Nirringrazzjak minn qalbi, għaliex dik hi l-ħajja vera Dylan. Aħna llum qegħdin ngħidu u nirrakkuntaw liż-żgħar tagħna kif din is-sinjura kif qed tgħidilna tasal sa ħażeb u ġibil, mixi tieħu żewġ passizzi u mhux dawk. Illum biex naħarqu żewġ pastizzi kulħadd irid imur jew il-ġim. Għax kulħadd bil-karozzi mbagħad kulħadd jiġġielet fil-ġim biex nippruvaw naħarqu pastizz li nieklu. Kienet ħajja differenti wkoll bla karozzi, bla ħafna traffiku. Imma kif qegħdin ngħidu l-progress ma tistax tagħmel. Ġifieri aħna l-istorja. Li rridu nkunu nħoss mindful ukoll, mindful iva, ġifieri iva. ġifieri rridu nkunu attenti wkoll li dejjem noħolqu bilanċ ukoll fl-affarijiet li nagħmlu. Importanti.
Dejjem hekk ngħid, l-agħar il-bniedem li jista' jagħmel hu imma li kif qegħdin ngħidu joħodha man-natura. Ejwa. Għaliex inkunu qegħdin verament naħseb nilagħbu man-nar meta naħsbu illi nistgħu nilagħbu ma' dawn l-affarijiet għaliex kif għedt inti xejn mhuwa rimi, il-ħaxix ħażin mhux ħaxix ħażin xejn għaliex dak kollu. kollu konna nużawh għall-annimali biex jikluh, jiġifieri ħafna mill-ħaxix li jikber.
Li kont se ngħid forsi fuq l-għelieqi forsi l-kumment li semma l-ħabib tagħna iktar kmieni. Iva. Sfortunatament anke fl-agrikoltura naraw li l-agrikoltura wkoll naqset fil-gżejjer Maltin, ejja nkunu ma għandux induru jiġifieri ma' da. U anke forsi rajna wkoll bidla fil-prodotti li nkabbru, forsi qed inkabbru daqsxejn iktar qmuħ, Dari, mhux illi niftakar jiena, li jgħidu wkoll kien hawn ħafna silla pereżempju fir-rebbiegħa li tikber li ovvjament ikunu qed ikabbruha il-bdiewa li hija kienet sorsa importanti wkoll għall-għasel illi llum il-ġurnata naqset ukoll, jiġifieri kollox ħall-impatt. Kollox ħall-impatt, ekku. U għall-inqas mill-ftit li nistgħu nikkontribwixxu aħna, pereżempju, din tal-kunsilli lokali li forsi nkellmuhom u ngħidulhom din tal-ħaxix rurali nħalluh, għall-inqas ħa tgħin żgur. Ħa tgħin, jiġifieri Mela, mela, mela. Bil-qatra qatra tindal għall-ġarra, ġifieri kull kontribut ta' kulħadd jgħodd. Eżatt, eżatt. Ħalli nieħdu t-telefonata le ma naqtgħu qalbna qatt, żgur, żgur. Hello. Veru nka wara l-ufsar it-tajjeb ta. Lilek ukoll.
Għaraft ngħid, għaraft ngħid. Tal-bieraħ inti hux l-bieraħ kont magħna wkoll. Tal-bieraħ, tal-bieraħ għandi 89, tal-bieraħ. Alla jbierek. Ta' binajsa jien. Ta' binajsa, ej, vivi, viva.

Nsellimlek Veronika. Ħa ngħidlek Veronika qed issemmu permettieli ħa n. Jekk jogħġbok għax għandna ħafna textix t'hawn ħafna hawn ħafna storbju għaddej. All right Hekk aħjar.
Mela. Jiena favur ħafna speċjalment dawn tan-naħal. Qed tifhimni? Għax għandi sħabi ġifieri jrabbuh. U nippreferi li nixtri fl-ixkun għasel tan-naħal ta' Malta, għax mela sa ġieli doqt għasel minn barra meta kont inkun imsiefer, però bħal ta' Malta għadni qatt ma doqt. Bir-rispett kollu. It-tieni, hemm qed ngħidu kif qed jinqered jiġifieri n-naħal, apparti minn Balt taż-Żunżan. Apparti n-naħal, fejn hu l-Peter Ross li kien jiġi fil-btieħi tagħna, b'dal-bini kollu li tiela'? Għax imbagħad tisma' xi għaqda, għax il-kaċċatur iurinna s-saba' qed jeqirdu l-għasafar u fiqel, l-għasafar hawn Malta qed jeqirdu l-bini għax m'għandux fejn iżomm l-għasfur, biex tisma' Peter Ross jew trid tiġi n-naħa tagħkom li kont niffrekwenta ħafna jien. Orrajt għand ċertu wieħed Massur Daxxa ukoll, naħseb li r-raġel tiegħek jafu. Qed tifhimni? ċertu Ġużeppi Alla jaħfirlu s-samijiet, u apparti minn hekk jew inkella tmur il-Buskett jew trid toħroġ xi mkien 'il barra. Il-bqija jien niftakar li sa xi għaxar snin, għaxar snin ilu, Peter Ross kien jiġi, naħseb l-istess wieħed, fil-bitħa tiegħi. Veru. Ġewwa Santa Vendra qed insemmi. Issa Santra Vendra spiċċat. Minn, minn, minn, minn, minn Mogħdija li tgħaddi ħmara ta' Psaila Street, all right, Għalhekk bil-karettun għall-bejgħ biex konna nitilgħu il-Pitkalija, illum saret tant traffikuża, sa l-inqas ħarruba li hemm li għandha fuq mitej sena, jekk mhux tliet mitt sena wkoll, li għandi r-ritratti tagħha bil-kaċċaturi ta' missieri, orreh, naħseb li sa tinqered għax tilgħab blokka blokku. U n-naħal b'hekk qed jinqered ukoll. Għax kull ma jmur, kull ma jmur qed.

Għax twelidt fl-iqsar ġurnata. Il-21 ta' Diċembru.
Kemmu ħallu. Alla jtieħ il-glorja tal-ġenna dejjem. Il-bambin jisma minnek. Nsellimlek Veronika.
Grazzi li l-ek nirringrazzjaw lil dan is-semmiħ tan għandu punt validu ħafna, pero kif għedin nejdu ux vera ma, ma tista twaqqaf xej kultant, neħna nipruvaw eh, monka specialment dawn iż-żazah u koll li qegħdin jaraw li hemm bżonn li nżommu aktar spazju għan-natura għaliex anke d-dawl, l-għasafar meta jaraw id-dawl qed jaffettwahom ukoll għaliex qed imorru qed imorru divers għaliex jaħsbu li għadha l-ġurnata il-postijiet tagħhom suppost meta jkun id-dlam eh, inkella anke jiena dad-dawl pereżempju fejn is-siġar ma jagħmilx tajjeb ħabba l-għasafar biex jorqod Għax qed titellifhom. L-istorbju, u l-istorbju allura. Sempliċement il-fatt li tħares il fuq u tala s-sema mimlija kwiekeb. Titmun aħad ding li naħseb biex forsi rnexxielek. Ħalli nieħdu telefona toħra. Hello. Hello, nsellimlek. Nsellimlek. Smajt il-dassinju li ċempel qabel, tgħid fuq il-Peter Ross.

Nieħdu pjaċir bih ħafna. U fejn toqgħod sinjura inti, fejn toqgħod? Iż-Żejtun. Iż-Żejtun, all right, all right. Nawguralek ta. Ija, anke lilkom ta jiena. Qed tipprepara. Jalla jkollkom Milied sabiħ, hieni, fil-paċi u mimli saħħa. Tant ieħor. Qed tipprepara xi ħaġa sabiħa għall-Milied?

Grazzi ta', grazzi nawguralek. Okay, grazzi. Uħu oh, ħsib għax importanti. Eh, jibqa jiġi, eh, sena wara sena. Ma tiskanta eh, l-annimal, tiskanta. Mela jien ħanajdlek didi li ħat itħaq. Meta kont naħdem l-ewwel xogħol li kelli kien il-fabrika kienet għandi 16 sena. Sewwa. U konna nagħmlu components dak iż-żmien tar-radios, coils u hekk mela, għal mela, mela. ilu insomma mbagħad eh, kelli nieqaf għax kont ħa niżżewġ dak iż-żmien meta tiżżewġ dak iż-żmien fl-80s tittieqaf ħatra bil-familja. Intant kienet xi ħaġa sabiħa ta' għaliex rabbejna tfal id-dar stajna noqogħdu d-dar illum ma jistgħux imma dak iż-żmien stajna nrabbu tfal. Intant u nqalbet il-kalendarju għax kellna kalendarju kbir u dejjem bl-istampi u ġie da Peter Rossek sabiħ, u jien ta' tifla żgħira li kont dak iż-żmien sittax-il sena, għedtilhom ara, għedtilhom kemm hu sabiħ dak il-Peter, għax aħna ta' Żurrieq Peter n. U qaluli fejn qed tarah, da x'inhu, Peter x'inhu? Għedtilhom intom x'taraw, hemm ħa mal-kalendarju, għedtilhom hemm dak il-Peter u kulħadd jidħaq u jidħaq. Qaluli dak mhux Peter, għedtilhom mela x'inhu, għedtilhom iwa sidru aħmar dak. li dak Peter Ross u iju għattilom aħna aħna knejdulu pajjiż. Laqwa niftehmu.
Laqwa li niftehmu. Ħan iħdu telefonata oħra. Hello.
Nsellem lilek u l-mistiżel li għandek u grazzi tal-programm li għandek. Nixtieq nistaqsi l-mistiżen, please. Qed jisimek. Jekk jista' jwiġibni, jekk le ma mhux problema lija. Jien wieħed milli nikkonsma l-għasel, speċjalment ta' Malta. Biss ma' ħafna nies li nitkellem ikun hemm min minnhom, inkluż jiena, li ma nafx jekk hux vera jkun għasel pur għax fuq li nixtru mis-supermarkets dawn jgħidulek ma jistax ikun tixtri vażett ta' għasel tri uro, a jiġik id-dubju. Issa li mela tagħthom fuq tamata ovvjament ħa jkun daqsxejn għoli iktar, biss għax jgħidulek għax da vera pur. Jien bħala li nħobb nikkunsma l-għasel, kif se nagħraf jiena li dan għall-inqas ikollu suq biex ngħidlek 90 percent minnu pur? Nista' nisimgħek fuq ir-radju b'tieqa u oħra fuq il-pitirros fejn qiegħed jien is-siġġiewi mimli pitirros se jduru fl-għalieqi. Nirringrazzjakom ta. Grazzi ħafna lilek sinjur grazzi ħafna Alla jbierek għandna l-Peter Rossi qed tara lejn is-siġġiewi m'hawnx għalikom il-Peter Rossi għadhom iduru għadhom iduru. Mela fuq tal għasel. Iva rigward l-għasel naħseb l-aħjar soluzzjoni li lil dan raġel nista' noffrilu jiena hija illi fil-post fejn joqgħod is-siġġiewi hemmhekk imdawra bil Żgur issib naħħala hemmhekk.
Jikkuntattja lil xi ħadd li jrabbi. Ekku. Għax żgur li n-naħħala ġenwini żgur li la darba. Ħajtu ħasel tajjeb. Ekku. Ekku. La darba li tagħmel relazzjoni man-naħħala u inti tkun taf dan-naħħal u non kan-naħħal jafda lilek. U mhux hekk, mhux hekk.
Tibni relazzjoni ta' konsumatur u Min qed ibigħ, jiġifieri. In-naħħar jiena ċert jekk ikun ġenwin m'għandu l-ebda intenzjoni, jiġifieri, u lil dar-raġel forsi nista' nipproponilu xi ħaġa wkoll. F'Malta naqtgħu, għax naqtgħu hija l-kelma, naqtgħu l-għasel. Naqtgħu tliet tipi ta' għasel differenti. Għandna l-għasel tar-rebbiegħa, illi nagħmluh minn fjuri li jkun fir-rebbiegħa, tajjeb. l-għasel tas-sagħtar illi jiġi mill-fjuri tas-sagħtar u ġeneralment it-tielet darba li naqtgħu fis-sena l-għasel ikun l-għasel tal-ħarifa illi jkun ġeneralment ġej mill-fjuri tal-ħarrub. U 'l dan raġel jekk forsi nipproponilu jekk jista' jakkwista forsi xi daqsxejn għasel tal-ħarrub, il-vera għandu togħma differenti u anke lis-semmiegħa jekk forsi jistgħu jakkwistaw xi għasel tal-ħarrub ta' Malta, anke japprezzaw it-togħmiet differenti li f'Malta, fl-għasel nistgħu nipproduċu fi żminijiet differenti tas-sena li għandhom kwalitajiet ovvjament differenti kimikament jiġifieri u anke minn pollen tagħhom li nsibu ġo fih għax ġejjin minn fjuri differenti imma anke napprezzaw li f'dir-roqgħa art f'nofs il-Mediterran illi fil-kuntest globali jiġifieri fid-dinja kollha verament insinjifikanti għandna did-diversità kollha fil-ħajja u anke fil-prodotti li aħna nipproduċu. Hekk, rikki ħafna. Hekk hu, kemm irridu napprezzaw l-affarijiet qabel jintilfu. Eżatt. U napprezzaw ukoll dik is-sinjura ħadt gost nismagħha tal-Pietri Toros li jiġi jara u dal-affarijiet. napprezza u nieħdu gost bis-sempliċità. Għax anke jien nara fil-ġenerazzjoni tiegħi u fija nnifsi ġifieri l-ewwel wieħed illi xi drabi nistenna ħafna imma anke ma nsibx il-mument biex nirrifletti ftit u noqgħod daqsxejn trankwill. Tajjeb, jiġifieri tajjeb illi napprezzaw is-sempliċità u anke. U ngħixu f'atmosfera sempliċi kemm jista' jkun. Ekku, ekku, ekku. Ħalli nieħdu telefonata li jmiss. Hello. Hello. Wara nofsinhar it-tajjeb. Lilek ukoll. Number 12.
Il-dika u l-Ingliża. L-Ingliża dik aħna konna ngħidu hawn min jgħidilha l-qarsu. Iva, iva, l-istess waħda. Hekk għedna, hekk għedna. Eħe, u rigward hawn, anke ġol-bitħa jiena jiġu ħafna għasarfar tal-bejt għax ikolli l-ikel tal-qattusa. Anke meta jixxarrab jiekluh u anke nagħmlu mod anke jkolli naqa' ħobż, toast ma nikilux kollha, huwa ddabilhom. Għax nieħu pjaċir inkun qiegħda nagħmel xi ħaġa fuq is-sufan. U narhom hekk jinżlu għalihom. Inaqru iva. U lda s-Sinjur nixtieq ngħidlu, bħalma għax jiena nirċievi nagħmlu mod in-nisġa. Jagħmlu mqarrx li flettajt ħa joħorġuha darba di, bil-pjanti u bl-ismijiet tagħhom bil-Malti. Mela le, mela le. Inizjattiva sabiħa tkun, proset. Eħe, għax jiena waħda mill-iżball li għamilt, sibt miżwed biż-żarriegħ tkun qisu bħal tal-ħarrub, u meta jagħmel il-figura jagħmilha qisu ballun, qisu ballun sufi. U jiena żrajtu dan u telgħatli siġra ta' tliet sulari li kellu nwaddilha gallun petrol biex qridtha. Għadni sal-lum il-ġurnata. ħafna minnu. Fil-qim l-Għid kullu mkien bih. Għadna kemm ħratna l-għalqa u tajt x'kemm reġa' nibet. Huk ma taqalgħux kif ikun għadu frisk, naqra qasij, tajt x'kemm jibbies anke ġol-larinġ u hekk tajt x'kemm għandi minnu. Jiġifieri biex joqogħdu attenti b'xiex jagħmlu għax mlejt kull. Anke n-naħla ara kemm irridu noqogħdu attenti, din naħla li hawn issa. Dik jiena. Kont ilni ħafna li rajtha ġol-ġnien u għoġbitni għax rajtha minn ġot-tieqa bil-kuluri. Inżilt b'għadd minnha bil-borża tal-plastik u ġibthom tlaqthom fl-għalqa tiegħi. Kien ilu qabel jiġifieri ma konna nafu b'dil-biċċa li mhumiex tajbin. Anke meta kien hemm il-munqar. Dak jiena kien kien ilu diġà xi xi xahar meta qabel ma ħarġet Malta li kien ġo ġo tieqa tal-flat seba' sulari, ara kemm itir! Jiġifieri biex ikunu hawn anke jekk għad forsi tagħmlu dan leaflet jew hekk, forsi fejn in-nota tagħhom Jew tagħmlu xi salib li għaliex m'għandniex immissu l-ġewwek. Mela le, mela le, iva, kollha ideat tajbin dawn, Sinjura, prosit. Iva. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Kummenti u suġġerimenti interessanti ħafna. Taf qabel ma nispiċċaw il-programm nixtieq insaqsik, jekk naraw bejta naħal fejn mhux suppost waqfet biex, kemm jista' jkun ma ssirx ħsara x'għandna nagħmlu? Ara, ġeneralment il-kelma Maltija xi kif qed ngħidu, is-sena tal-apikoltura f'Malta hija kważi kważi tradizzjonali. Il-kelma hija ehm, ġeneralment fil-rebbija u anke fil-ħarifa insibuha wkoll xi drabi. Ehm, il-kelma bl-Ingliż hija swarming, imma bil-Malti hija joħfroħ. il-naħal joffroh u joħroġ ferħ minnu, sewwa? U ġifieri da jitlaq mill-kaxxa, sewwa? U jien naf isib pereżempju xi zokk jew xi ħaj tas-sejjieħ, ġeneralment ikun fir-rural ovvjament għax il-kaxxi tan-naħal ikunu fir-rural, u da jitlaq ġifieri mill-kaxxa imur biex jikkrea kolonja ġdida, sewwa? Jiġifieri ġeneralment l-aħjar li tagħmel hija kif qed ngħidu, Ehm, Hemm xi numru fejn nistgħu Jew tibatilna jew tibatu lilna fil-paġna ta' Facebook jew nkella email ġeneralment aħna nikkomunikaw mal b'email tajjeb. Ehm, u mbagħad nippostjaw l-informazzjoni forsi jkun hemm xi naħħal interessat biex jiġi jiġbor dak il-fernal issa nsemmuhom fl-aħħar ukoll. Ok, all right, tajjeb ħafna. Il dak is-sinjur tal-asel ukoll qabel ma nieħu t-telefona tal-li jmiss ngħidlu illi jekk jixtri verament asel pur Huwa tajjeb ħafna inti tistudja l-mediċina. Jekk inkunu qegħdin nieħdu xi antibijotiċi, importanti li nieħdu kuċċarina għasel filgħodu għaliex iservi bħala għal ġisimna. U kell u minn fejn xtrajt l-aħħar in-naħa aw l-għasel jien illi ħa ngħidha on air għaliex naturalment m'hemm xejn x'taħbi għaliex il-prezz kien qiegħed ukoll fuq il fuq il-bott tal-għasel, trid ħmistax jew għoxrin ewro skont il-bott kemm ikun kbir biex tixtri għasel tajjeb u tinduna għaliex jibqa' sa isfel nett. L-għasel ma jsirx zokkor, jibqa' għasel pur u tista' tibqa' tieħdu sa lanqas naqra. Għaġġil li xtrajt jiġi sa nofs jibda jsir zokkor biss, eh.
Proċess ta' kristallazzjon huwa proċess naturali li jgħaddi minnu l-għasel ukoll jiġifieri. Jiġifieri probabbli hemm. jekk ovvjament int m'għandkx sar zucchini jiġifieri naħħal, jista' jkun forsi li għalih xi naqra imma meta tgħalli l-għasel u mbagħad tevita l-kristallizzazzjoni di li qed ngħidu imma jkun hemm xi components fih li jintilfu. Jew inkella kien it-taħlita ta' zokkor li kien hemm fih li ma tikkrizzallizzax. Imma l-proċess ta' kristallizzazzjoni f'ċerta għasel huwa naturali. Huwa naturali tajjeb ukoll, mela aħjar itallimnija di. Ejwi. Proset. Ġifieri ma jkunx ħażin. Le, le, le, anzi, huwa proċess naturali. Dik nara armejt nofsu jgħid. Le, le, le, ma kellekx għalfejn, ma kellekx għalfejn, ma kellekx għalfejn. Mela proset nikber u dejjem nitalmu, dejjem nitalmu minn xulxin ukoll. Ħafna importanti. Ma nafx jiena tafu inti u viċi li nsaqsu għaliex kieku ma saqsejtx kont nibqa' nhar il-miegħ. Tara, ħalli nieħdu t-telefonata li jmiss u ftit baqgħanna ħin. Hello?
Hello Veronika, l-ewwel darba jien. L-ewwel nsellimlek.
Nsemmilkom.
Eh, Taġdi. Eh, isem ta' raġel għandu x'jaqsam ma' transport. Isem ta' raġel u għandu x'jaqsam ma' transport tal-arja, tal-art, tal-baħar ma' li ma' transport jgħina naqra.

Jien naf jien ma tantx jiena dilettanta tal-karozzi u tal-muturi ta', jiena nsuq kemm nasal u daqshekk u mbagħad hemm il-mekkanik joħodli ħsieb kollox hu. Ehm.
U anke jiena. Ismijiet Ġappuniżi qed jiġuni f'moħħi imma l-ebda wieħed mhux isem ta' raġel. Mhux mhux ismijiet tal-irġ. Le le le isem ta' raġel. Ara ħi għidilna għax ma tantx baqgħalna ħin.

Salvina. Eh, Salvina.
Salvina. Għax eh, salvana. Salvina waslet. Eh, Salvina, għat.
Mort mot iħor jena, tajba u koll. Tajba. Grazzi.
Eh, daw jħadmunna moħna. Eh, tajba. Tantiħ.
Li l-ek u koll, senjur, nirringrazzjawk li oġbok taqbat mara u koll għall-ewel darba. Grazzi li l-komissemija l-ġodda li għedin tamlu kuraċ Iċċemplu u tgħidulna xi ħaġa moħġaġa, tisfidawna bil-ħaġa moħġaġa tagħkom. Qed nieħu gost ħafna llum. Ħalli nieħdu l-aħħar telefonata ħalli mbagħad nispiċċaw mal-mistieden illi għandna llum fl-istudios. Hello? Mela agħlaq ir-radju kjoġbok ħalli tismagħna.

minn Malta mbagħad fix-xien jgħaddi l-istaġun mhux għax jisparixxu minn Malta dawn imorru mbagħad fl-istaġuni ovvjament fis-sajf fejn ikun jaqbel lilhom jiġifieri dawn l-għasafar ipassu u imma tiskanta dawn jibqgħu jiftakru postijiet fejn sabu r-ross jiġifieri ta'
jibqgħu jiftakru. Il-postijiet fej, ovvjament fej sabu l-irdoss u għal forsi sabuna ikel jew forsi naqamna xorb, eh, huma jibqgħu jiftakru ġifieri. Inti ġili tara xi dokumentarju sinjura tal-għasafar? Ġili tara xi dokumentarju? Le ma tantx. Mela ħa ngħidlek din, ħa ngħidlek din. Hemm muntanja la naf il-naħa tal-kosta Ingliża, imma muntanji kbar daw fejn ikun hemm ħafna għasafar bojot, ma kwantita biżibilju ta' għasafar ta' meta ngħidlek Eluf kbar ta' għasafir jbejtu dawl ġo dawn il-muntanji, ġo dawn il-hemm għolja kbira is. U tittara daw kollha l-istess speċi. Kollha għandhom it-toqba tagħhom bil-bajd tagħhom. Kulħadd jidħol fit-toqba tiegħu u fejn għandu il-bajd tiegħu. Imma tgħid, imma dawn l-għasafar kollha, kif jistgħu jsibu jerġgħu l-bejta tagħhom, l-istess waħda tagħhom, daqs dawk għasafar imma? U jgħidlek. kollha jsibu l-bajt fejn ħallewhom, jiġifieri meravilja din, meravilja. Ekku. U anke fl-Ewropa, ma nafx ġieli xrajtuhom, ġieli jsibu okkażjonijiet fejn sena wara sena f'dawn il-pajjiżi tan-Nord tal-Ewropa jiġu l-istorks, ċikonji, ċikonji swans, ma nafx jgħidulhom bil-Malti, bħalissa mhux qed niġi. Anke jien ma nafx, ma nafx.
Ibejtu dejjem fl-istess. Stess post, sena wara sena. Il-fekruna ta' mela, dak mela, il-vjaġġi. U terġa' tirritorna. Terġa' tirritorna ġol istess bajja fej bejdet. Ġifieri. Il-natura meraviljuża.
Il-natura eh. kbira.
Il-natura kbira.
Oħra, ħanajdlek.
Għedin nitkellmu fuq l-asel ta' Malta, veru verismu li asel bħal tagħna donnok id-dir id-dinja u ma ssibux. Però hemm asel tajjeb ħafna wkoll New Zealand. Jismu Maluka Honey. U dan huwa vera tajjeb għal pereżempju meta jkollok is-sola jew ikollok xi ħaġa fi griżmejk, tieħu kuċċarina minnu, meta tarah magħqud qisu zokkor. Però meta tieħdu imur qisu jaf it-triq eżatt fejn għandek ħażin u jmur hemmhekk u jfejjaq. Grazzi sinjura nixtieq inkompli.
Nitkellmu għada mela. Jekk jogħġbok għax ma baqalix ħin illum taħi, okay? All right. Grazzi ħafna, grazzi ħafna, pero jiena ngħidilha anka tal-Malti tajjeb fejn għandu jmur tal-għasel mhux ta' New Zealand biss ta' biex ma joqgħodx jisfidana da ta' New Zealand eh, niċċajtaw ta'. Em, Dilin, wasalna fit-tmien tal-programm. Grazzi ħafna tal Jiena- Jiena verament ħad gost. Imma da zej, Nitkellem da- miegħek u di- dissija mal- dissija mhux biżejjed, eh? Ekku, le, le, Dissija- mhux biżejjed, Jien se nerġa' nerġa' nagħmluha. nċem- jien se nerġa' nċempillek Nerġgħu issa nagħmluha. kilba minn irid li għaddu l-festi. Tajjeb ħafna. La jadul wara jannarek, Ejwa, ħalli tajjeb. ħalli nerġgħu nagħmlu programm Tajjeb interessanti ħafna ra- il- il- it-telefonati ma Ejwa. waqfux għaliex in-nies kurjużi fuq dan is-suġġett nibqgħu nitkellmu u nibqgħu naturalment nitgħallmu. Jiena se nħallikom hawn illum kilba min irid ngħidu kelma jerġa' jingħaqad magħkom għada fl-istess ħin sa dak il-ħin nixtieqilkom ilkoll il-kumplament ta'